Atutan cu zeidah kan zohṭi ṭhan hna lai ti si ahcun zeiruang ah dah Laimi kan si ko nain Lai kong te Laimi kan sinak a kong kan theih lo. Zeiruang ah dah Chinmi tiah kan i ti ti bantuk pawl a fawinak cun kan miphun kan thawhkehnak A tawinak in khan a hrampi in khan kan vun zoh hmasa hna lai i tahchunhnak ah Lai kan si kan ti ko nain zeiruang ah dah Lai tiah kan iti ti a thei lomi tampi kan um. Cun Chin kan si nain zeiruang ah dah mizei khi dah Chin kan ti hna i mizei khi dah Lai kan ti hna ti bantuk a thei lomi zong kha kan um caah atutan ah Chinmi Laimi kan thawhkehnak taktak A tawi khawh chung a tawi fiang tein tutan ah kan vun chim ṭhan ning kai timhmi a si. Hi a hlan kan chim ciami tampi detail tein pakhat hnu pakhat tein kan chim ciami um nain cucu kan chimmi cu a tlang vun kawmnak ding caah khan atutan kan vun chim kai timhmi a si. Hi Sining taktak tein theih na duh ahcun kan YouTube channel ah khan rak ka leng ve law kha khan sining dikthlir tein kan chimmi um i kha zawn khan fiang tein theih duh khawh a si ahcun a tlangpi in a tawi fiang in tutan ah hika zawn khan ka vun chim lai i a thei rih lomi kan ca zong ah khan hihi bantuk pawl kong kha theih na duh ve na si ahcun kan tuanbia le kan nunphung kong vialte kha theih na duh a si ahcun Hihi Cuk Channel kha subscribe rak tuah ve ti kha hmasa bik zongah kan run sawm kun duhmi a si. Asi ahcun uh, kan thawk hna lai i Laimi kan i ti nain kan phun min taktak cu zei dah si ti ahcun Khene ti kha si. I Khene ti cu K-H-Y-E-N-E ti kha si. Khene ti kha a rak si ti kha si. I mah cucu Khene timi cu Mirang nih Chin tiah an kan ti piak. Cucu khoika dah kan hmuh khawh ti si ahcun The Chin Hill timi volume one i phase two zawn ah khan a si i a ṭialtu The Chin Hill ṭialtu cu Tuck and Carey te Mirang chan lio i ralbawi pawl kha an si i a fawinak cun Mirang pawl nih khan Chin tiah Khene timi kha Chin tiah an kan ti piak i zeicahdah Lai kan i ti kun hnga ti hi fianglak in hngalh khawh a si lo ti kha nihin tiang ahcun cauk kan relmi chung zongah khan kan hmu kho lo. Lai kan i tinak a ruang kha hngalh khawh a si rih lo an ti. Hi Khene timi cu Yaw miphun nih khan zeitindah an kan ti ti sicun khiang an kan ti. Cun Kawl nih cun Chin an ti ve, cun Kachin nih cun Khang an timi khi a si ti kha si. Cun Taluk nih Chin an timi zong khi zei dah si kan ti siah cun Chin timi le C-H-I apostrophe A-N ti cha in kan ti lai cu maw cun Chiang le maw cun C-H-A-N chan kan ti lai cu. Mah phun min nih pali panga khi Chin timi in a vung tialmi a si tiah tuanbia a ṭialtu Kawl tuanbia a ṭialtu a thiamsangmi Doctor Tan Ṭhun nih a ṭialmi chung ah kan hmuh khawh. Hi Laica ṭialmi chung in kan zoh a si ahcun Pu Hrang Nawl nih A ṭialmi cauk chungah khan Khyene timi cu Chin ti kha a si i cucu Chin timi Khyene timi cu zei bantuk hrinthlak dah an si ti si ahcun Mongol timi miphun hrinthlak an si ti kha a si. Miphun dang kan chim si ahcun Chin timi cu Mongol hrinthlak kha kan si. Cun Kawl nitlak chaklei ah cucu Mongol timi cu an rak um ti kha encyclopedia chung zong ah khan hmuh khawh a si tiah Doctor Tan Htun nih khan a ṭialmi kan hmuh khawhmi a si. Cun kan phun min cu a tawinak kan chim cun Mongol i timi miphun nih a ṭengmi kha kan si i cucu Mongol miphun nih a ṭengmi cu zeidah um rih ti si ahcun Tibet Burman ti kha um i Tibet Burman timi a sullam cu Tibet le Kawl hrin khakha a chim duhmi si i cucu Chin timi cu Tibet le Kawl hrin cu kan si tinak kha a si. Hi Tibetu Burman tang i A ummi, a vung chuak chinmi kan ti lai cu Assam Burmese timi kala le kawlhrin timi kha a vung um chin rih. Cun khi ne cu cu tang i a ummi cu si dawh a si ti kha a si. Hi phundang kan chim si ahcun Mongol timi hrinthlak tang ah hin Tibetu Burman ti kha a um i cun Cucu Tibetu Burman tang ahcun Assambarmis timi kha a um i cucu Assambarmis tang ahcun Khene timi Chin cu um dawh an si. Cucu a changchang tein a chanchan in khan a vung i pehtlai thluahmahmi kha a si. Hi kan hrampi cu a fawinak in kan chim si ahcun Indu-Chinese timi Kala le Tuluk hrinthlak a rak si ti kha BC Thonghnih hlan deuh hrawnghrang ah khan Tuluk ram i khua a rak sa cangmi kan sinak zong kha World Book Encyclopedia chungah kan hmuh tiah hika zawn hin tuanbia ṭialtu nih an kan ṭialpiakmi a si. Cucaah cun Tuluk he aa sengtlaimi kan si kha a fawinak cun chim khawh an si. Tuluk hrinsor kan si ti kha kan phun A thawhkehnak cu Tuluk hrinsor kan sinak, Mongol hrinthlak kan sinak kha fiang tein hmuh khawh a si ti kha hika hin Kawl tuanbia ṭialtu Doctor Tan Ṭhun siseh, cun kan Lai pipu chan hna i miphun min zulhdaw in siseh, cun a dangdang tuanbia ṭialtu hna cauk chung zong in khan kan hmuh khawhmi kha a si. I thongkhat zakua sawmruk le kum thum in sawmruk le kum nga hrawng i Mah lio hrawnghrang kum i kum sawmriat a si cangmi kan Lai putar nih khan bia an rak hal i kan thawhkehnak kong a chimmi cu zeitin dah si ti si ahcun Laimi cu zachum chan in a nau darbawm chan tiangah khin zei kan ti lai, hukawng nelrawn te Kawlram chungah khan kawl he a rung tolh ṭimi kan si tiah a rak chimmi kha kan hmuh khawh. I a tawifiannak ka chim si ahcun zachum le a nau dar bawm chan ah khan i hukawng nelrawn hrawnghrang ah khan amah kawl he a rung tolh ṭimi, a rung ṭum ṭimi kan si ti kha thongkhat cu kua sawmruk le kum thum hrawnghrang lio i kum sawm riat a si cangmi kan Lai putar pa bia an halmi chungin khan a chimmi si ti kha a si. Hi hukawng nelrawn in kawlrawn chungah an vung tawl tikah kawlrawn ahhin chan li hrawnghrang kha khua sak dawh kan si ti kha a si. Hi zachum chan in khan khin a vun i pehtlai thluahmah, a vun i pehtlai thluahmah i Zotlang timi khua an hun tlak. Tlangcung an hung kai. Zotlang i khua an hun tlak tiang hrawnghrang hi chan zeizah dah a si kan ti si ahcun chan hleinga hrawnghrang kha a si tiah kan hmuh khawhmi a si. I Pu Ngun To nih a ṭialmi ahcun Laimi hi AD zali hrawnghrang ah Hukawng nelrawn ah an rak phan cang i cuka ahcun kum zakat hrawnghrang hi khua an sa ti kha Pu Ngun Tang nih a ṭialmi chungah cun kan hmuh khawh. I cucu khoika chung dah ai cherhchan kan ti cun Doctor Tan Htun nih a ṭialmi chung kha ai cherhchanmi kha a si. Cun Pu Chawn Kio ṭialmi ahcun cuka ahcun AD zariat in zakua kar hrawnghrang ahhin Kawlram ah khua an rak sa ti kha Pu Chuan Kio nih a ṭialmi chungah cun kan hmuh khawhmi a si. I a tlangpi in kan zoh tik ahcun Kawlrawn ahhin chanli hrawnghrang hi um dawh a si i Kawlrawn an um in Laitlang an phan karlak hrawnghrang hi chan zeizah dah a si ṭhan kan ti si ahcun chan hlei nga hrawnghrang si dawh a si tiah an ṭialmi kha kan hmuh khawh. Cun Zei dah si rih kan ti si ahcun cucu an chan cu hika zawn ahhin pakhat hnu pakhat tete an vun langhter i an chan ti tikah cu an umnak i hruaitu hna min deuh in khan langhter kha a va si i ai khatmi tete zong kha an um pah. Cucu kan vun zoh a si ahcun, Zachum le a nau dar bawm chan cu

Peram halh timi cu khuatlaknak an kawl caan hrawnghrang kha a si ti kha a si. I zahul le a nau Zathang hi Kachin ci a thlahtu kan ti lai cu Kachin a hringsortu an si ti zong kha kan hmuh khawhmi a si. Cun Sapial chan ahhin AD zang ah le sawmnga an zaruk Chinrin tivapi an hrawn lio hrawnghrang a si ti kha a si. Cun Zaṭhio chan hi AD zaruk in zaruk le sawmnga Manipur he i bawm in Jesucu khua an lak caan kha a si ti kha a si. Cun aa zakil chan ahcun AD zaruk le sawmnga in za sarih Kawlram aa vah hram an aa zei kan ti lai an thawk caan kan ti lai cu Kawlram lei i aa an vung tolh caan an vung ṭum lio caan kha a si ti kha a si. Cun zapheng Zapheng cu AD za sarih in za sarih le sawm nga, Kawlrawn an um lio Tayet le Minbu le Pi hrawnghrang i khua an sak lio hrawnghrang kha a si ti kha a si. Cun Zaluai zong hi AD za sarih le sawm nga in za riat hrawnghrang a si i Kawl an um lio Tayet, Minbu, Pi hrawnghrang um lio chan a si ti kha a si. Cun Ṭhi Hlum timi pa chan ahhin AD za riat in za riat le sawm nga kha a si i a su chin he i ṭhen nih Vadong lei an panh caan vadong lei ti cu Kawlram tiva pi i a hna lei a dong lei an panh caan kha a si ti kha a si. Cun Zinhlawng hi Zinhlawng timi pa Hruai Chan hi AD zariat le sawm nga zakua kar hrawnghrang kha a si i Kale Myu lei i an panh lio caan kha a si ti kha a si. Cun

Cun tinthluk cu AD thongkhat le za le sawm ngai an AD thongkhat le za hnih hrawnghrang kha a si i zotlang an tlak caan hrawnghrang kha a si ti si. Hi a tawinak kan chim si ahcun tinthluk timi cu zotlang in ramuk bawi a si ti kha kan tuanbia ah khan kan hmuh khawhmi a si. Cucu chan a chan kan vun tuak ahcun chan hleinga kha a si. Hi cucu tuanbia an ṭialmi chungah kan hmuh khawhmi kha a si. Hi pawl bantuk kan tuanbia pawl kha a tawinak in kan chuahkehnak ah kan vun zoh ṭimi kha a si. Hi hi bantuk kan tuanbia pawl a thei rih lomi na si ahcun kan YouTube zong kha subscribe rak tuah ve law hi hmailei zong video thar te na hmuh khawh ve nakhnga ding caah zong kha bell icon te kha rak hmet ve law cu ahcun Hmunkhat te ah Lai miphun kan sinak kha a kan ṭhangcho ṭi lai, kan miphun le kan holh le kan ca a kan dirkamh ṭi lai ti zong kha hika hin a tawinak khan vun in sawm ṭhan kan duhmi a si. Hnu video tong ṭhan te lai. Bye.